سرائیکی افسانہ ڄٹی چڑی لکھاری حبیب مہاݨے سئیں دی الا دے وچ Produced by سرائیکی ریت۔
مکندا کراڑ وݙی درابھݨ دے چنڳے سوکھے زمینداراں تے اڳواݨاں اچوں ہئی۔ اوندی چونک تے خدا دی الس ٻاندھی ہئی۔ اونکوں پکھواں تے ذناوراں نال ݙاڈھا پیار ہا۔ اوندے گھر تے چونک اچ چڑیاں، کاواں اتے لالیاں کیتے پاݨی دیاں چٹھاں تے داݨیاں دے پتروٹے،

تاں وستی دے بال آندے مزے تھی پوندے ہن۔ مینہ نال چڑیاں دے کھمب ایویں پس ویندے ہن جیویں پاݨی انہاں دے کھمب ٻدھ ݙتے ہوون۔ مینہ نال جھبیاں چڑیاں غستان دیاں ڄالیاں ہیٹھ ݙڈیاں وانگوں ٹپاں مریندیاں ودیاں ہوندیاں ہن۔ جھڑی آلے ݙینہہ بالاں دیاں وہیراں غستان دو منہ رکھین ہا تے پالے توں سلکدیاں چڑیاں دے بوجھے تے مٹھیں بھر کے مکندے کراڑ دے بوہے تے آن دھنکدے ہن۔ چڑیاں دے عوض ادھیلے وصول کرݨ دی وجہ کول درابھݨ دیاں چڑیاں کسݨ توں بچ ویندیاں ہن۔ ٻنہاں وستیاں اچ تاں جھڑی آلے ݙینہہ چڑیاں نپ کے کووݨ دی ریت اڄاں وی سلامت ہئی۔ ٻال چڑیاں ویچ کے بھت پکیندے ہن یا سوبت پکیندے ہن۔ اوں ݙینہہ ٻالاں کیتے عید ہوندی ہئی۔ سودھی دا پیو ہکو پہلے تاں بھراواں دے نال رہندا ہا اوڑک ہک ڈینہہ بھرا وکھرے وکھرے تھی گئے ہکو کوئی کم کار نئی کریندا ہولے ہولے اوندے گھر بچی کچھی کݨک کھویندی گئی اتے انت سارے داݨے کھٹ گئے او رات ویلے مکندے دی چونگ توں چڑیاں کیتے بھرے ہوئے پتروٹیاں کوں اموندا کر کے داݨے بوچھڑیں دی گانڈ بدھ کے گھر دو گھن آندا ہئی ہر روز فجر ویلے چڑیاں دے خالی پتروٹے ڈیکھ کے مکندے کوں شک پے گیا۔ او چور نپن کیتے چونگ دی چنڈ اچ لک بیٹھا۔ ہکو نپا گیا۔ چور اپنا ڈکھڑا سنڑایا، سیٹھ جی میں غریب ہاں، پہلو اساں بھرا رلے راندے ہاسے، ہکا کٹوی تے ہکا چنگیر ہوندی ہائی، ہنڑ ہر کہیں دا اپنا اپنا مخا ہے، میڈے بئے بھرا تکڑے ہن، مزوری پورا پورھا کر سگدن، میں بہوں آلسی تے مڈیل ہاں۔

مکندے کراڑ ولدی ڈتی۔ سیٹھ جی سوکھا کم تاں روٹی کھاوݨ تے بوٹی پیوݨ ہے۔ توں غم نہ کر کم تیڈے تول دا ہوسی۔ بس چونک دی بہاری ڈیویں، پاݨی دیاں مٹیاں بھریں، حقہ تازہ کریں تے آئے گئے دی سنبھال لہاویں۔ سیٹھ جی آکھا۔ حقو امینہ کر چھوڑا۔ اوندا جھٹ چنگا نبھݨ پئے گیا۔ مکندے دا ہکو پترا ہئی جیرھا کلکتے اچ وکیل ہئی۔ اوں اتھاں جنج کیتی۔ تے ول اتھاؤں دا تھی کے رہ گیا۔ مکندے دی ہک دھی دیرے اتے ڈوجھی لورلئی اچ پرنی ہوئی ہئی۔ آپ او کنواری دھی پمی تے بڈھڑی زال نال وڈے حویل اچ رہندا ہا۔ حقو چھی ست مہینیاں تئیں تاں کم دل نال کریندا رہیا ول پچھے ہولے ہولے اوندیاں ہڈیاں اچ رچا آلس اپنا رنگ ڈکھاون لگ پیا۔ او بھنگ دا بٹھل مار کے ہک ترٹے ماچے تے ڈھہ ویندا ہا تے اوندا پتر سودھی ٹانگی چا کے کناں آلے وڈے وڈے مٹ بھریندا ہا۔ یکی چونک اچ بہاری پھریندا تے حکا وی تازہ کریندا ہائی۔ سودھی دی عمراں

چادری دے گنڈھ بدھ کے نال میاں شادی ڈاڈے دے غستان اچ تھی آندا ہا۔ اوندے آون سیتی چڑیاں اتے لالیاں ایویں جھمٹھ تھی ویندیاں ہن جیویں بندہ آکھے اوندی تانگھ اچ بیٹھے ہوون۔ پکھی اوندے سر تے چھاں کر ڈیندے ہن۔ محرم اچ ہر سال قبر دی لپائی تاں اوں اپنے ذمے سمجھی ہوئی ہئی۔ لیپے لاڑی دے بعد رنگ برنگے اوچھاناں تے جھنڈیاں نال مزار کوں کنوار

جو رپٹ رپورٹ کر کے حقو کوں نپوا پولیس توں مروا کٹوا تاں پتر دی ڈس ضرور ڈیسی اساں دراوھن دے اگوان ہیں ہک کمی کموڑا اساڈی نینگر کڈھ گئے اے ساڈی ساری برادری کیتے نک کپئی ہے جمل جہان انگلیاں چاندا کھڑے جو انہاں دی دھی بھج گئی ہے۔ مکندے کوں اندی برادری صلاح ڈتی۔ یکی برادری پورا زور لایا بھلا مکندے سیٹھ کہیں دی وی نہ منی۔ کئی کراڑ تاں اندے نال کھٹی وی کر گئے۔ حقو کوں جیرھے ویلے پتہ لگا جو ہندو برادری اونکوں نپواونڑ دی سبیل بنڑیندی پئی ہے تاں او راتیں رات مڈی موڑا چا کے بالاں کوں نال لاندا کہیں پاسے منہ کر گیا۔ ایں کشالے مکندے دی چیل بھن ڈتی۔ او کئی ڈینہ شہماوی توں گھروں نہ نکھتا۔ اوندے چونکوال وی ہولے ہولے ہر ہا تھی گئے۔ چڑیاں کیتے پانی توں بھریاں چٹھوں سک گئیاں۔ دوریاں اتے پتروٹیاں اچ ولا دانے کہیں نہ سٹے۔ ماچیاں دے واݨ کھسدے تے ترٹدے ڳئے۔ ساویاں کچوچ، ٹھڈیاں مٹیاں سک پڑک ڳئیاں۔ مکندے ایں شرمساری دی خبر اپݨے پتر دو نہ پٹھی۔ بھلا چئوں پنج مہینیاں پچھوں کئیں ذریعے اوں تئیں ڳالھ اپڑ ڳئی۔ او کلکتے کول درابھݨ آیا۔ زمیناں دا کھاتا ڈھولو کراڑ دے حوالے کیتوس تے پیو ماء کوں نال لیندا کلکتے گھن گیا۔ کلکتے پجݨ دے ہک سال بعد مکندے دی تریمت دا دیہانت تھی گیا۔ سیٹھ دی دید وی کسی تھی گئی ہئی۔ پتر اونکوں عینک تاں لوا ݙتی ول لی بینت دی تݙ ضرور گھندا ہا۔ بینت ٹکیندا ہک ݙینہہ گھروں ٻیڑا گھنݨ نکھتا تاں پورے تریہہ ݙینہہ تے تریہہ راتیں گھر نہ ولا۔ پتر وݙے اوکھاں عذاباں نال چوتھے ݙینہہ کتھاں ڳول گھنایوس۔ مکندا اوہا رات گھر مسئیں ٹکا۔ دھمی ایلے اٹھݨ سیتی پتر اڳوں ہتھ ٻنڈونیس۔ ٻچڑا ٻس اڄ دے بعد تیݙے شہر اچوں میݙا اݨ پاݨی مک ڳئے۔ میں وستی وینداں۔ ایݙے وݙے شہر اچ میݙا گزران نی تھیندا۔ میں دیہاتی کروکی مانس ہاں شاہر دی جو میکوں نی پھلدی اتھاں تاں بندے پھٹ ویندن اتھاں لوگ اپنے آپ کوں وی بھل ویندن کوئی کینکوں سدھی راہ نی لاندا ایڈے وڈے شاہر دا کیرا فیدہ جتھاں لوگ گھر دا رستہ وی نی ڈسا سگدے اینجھے شاہر اچ میں کیویں راہواں جتھاں گوانڈی گوانڈی کوں نہیں سنجاندا پترا وڈے شہر وڈے بے سنجاپو ہوندن توڑی جو درابھڑ نکی جیڈی ہے توڑی جو اتھاں راتیں سوجلا کوئی نہیں ہوندا والی میں اتھاں اندھارے اچ وی کدائیں نویں پھٹا اتھا تا چٹے ڈینہ کوں پھٹ گیا ہاں میں کوں درابھڑ والی گڈی تے چڑھا آ میں کو تا اپنیاں کھڑیاں گلیاں تے کھڑیاں کندھاں دے تانگ مونجھا ݙتے۔ میں تاں دمان آلے اسمان دی چھپری ہیٹھ ٻاہوݨ کیتے وی سکھداں۔ میکوں میݙیاں چڑیاں یاد کریندیاں ہوسن۔ انہاں دیاں سکیاں چٹھوں بھا بھا لئی پیاں ہوسن۔ میں او چٹھوں ولا بھریساں۔ میں ولا انہاں پتروٹیاں کوں داݨیاں نال بھریساں۔ مکندے پتر کوں آکھاں۔ پتر اونکوں وݙا سمجھایا بھلا اوں ہک

اڄاں تئیں سڄا پڄا ہویا ہا۔ کلکتے توں ولݨ دے بعد اونکوں کوئی ملݨ نہ آیا۔ سیٹھ دا سارا ݙینہہ گھر اچ کلھا گزردا ہا۔ اڄ کل نواں نوکر رضو نال رہندا ہس۔ رضو وی جوانی مکلئی ودا ہا۔ ٻس صرف ایں جوڳا ہا جو ہک ݙوجھے ݙینہہ راہیاں پاندیاں کیتے چونگ دے مٹ بھر سڳدا ہا۔ ٻئی روٹی ٹکی مکندے کیتے گھروں پکوا آندا ہا۔ مکندے کوں پمی دا ڈکھ کھادی ویندا ہا۔ اوں پھرن ٹرن چھوڑ ڈتا ہا۔ مسلماناں تے کراڑاں دے فیصلے کرن آلا حویلی دیاں کندھاں دے وچالے بندیوان تھی گیا ہا۔ سارا ڈینہہ بینت ٹکیندا گھر دے اندھارے کوٹھیاں اچ یا باہروں چلکدی دھپ اچ کملیاں وانگوں گھردا رہندا ہئی۔ انیس سو چھتالی اچ کڈئیں نہ آون آلا گاندھی جی

کئیں کھماݨی دا گیٹا مار کے اوں شودی دا کھمب بھن ݙتا ہا۔ مکندے کسیرا ݙے کے چڑی سنبھال گھدی جیرھی اݙݨ جوڳی نئی۔ چڑی پہلے کجھ ݙینہہ رسے ہوئے ٻال وانگوں کئیں ویلے مٹی تے تے کئیں ویلے ٻولڑے دے پچھوں لک ٻاندی ہئی۔ مکندا اونکوں کمبدے ہتھاں نال نپ کے ٻاہر کڈھ گھن آندا ہا۔ اونکوں کھویندا ہا۔ او رضو کوں وݙی چیٹ کریندا ہئی۔

بانوڑے ڈیندے بال ونگوں یکی حویلی کوں کچھیندی ہئی۔ مکندا حویلی اچ ٹردا پھردا کہیں کہیں ویلے بیت ٹیک کے چڑی کوں وڈے پیار تے ترس نال تر تر ڈیکھن پے ویندا ہا۔ چڑیاں دیاں جھاراں کندھاں کوٹھیاں توں لہہ کے دوریاں تے پتروٹیاں تے جھمٹ تھی ویندیاں ہن۔ چلکدیاں پلکدیاں لڑدیاں بڑدیاں ہک بے کو چنگی ریت ریلی راندیاں ہن مکندے دی راکھویں چڑی کھمب پھنڈا کے چڑیاں نال چونچلے کریندی ہئی جھیڑے لاندی ہئی مکندا رضو کو آکھ باندا ہئی رضو انہاں چڑیاں دے جھیڑے ڈیکھن اتے پلکار سنن کیتے میں کلکتے اچوں ول آیاں ساڈیاں دمان دیاں چڑیاں اچ ڈاڈھا نخرا ہے کلکتے دیاں چڑیاں میکوں ایویں نن لگدیاں۔ ساڈیاں چڑیاں وی ڄٹیاں چڑیاں ہن۔ اے ڄٹیاں وانگوں ہر ویلے پلکدیاں راہندیاں ہن۔ ڄٹیاں بھانویں پاݨی بھرن، بھانویں لو کرن، بھانویں سیوݨ پووݨ کرن، ہر کم کریندے ویلے انہاں دیاں ڄبڑیاں چلدیاں راہندیاں ہن۔ ایویں چڑیاں وی چپ نی کریندیاں۔ رضو اے ٹنڈی چڑی تاں سارے گھر ٹک ٹک کے رہندا ڄٹی بݨ ڳئی ہے۔ اے تاں پکی ڄٹی ہے۔ ایندیاں تاں ساریاں عادتاں ڄٹیاں وانگوں ہن۔ مکندے آکھا۔ چڑیاں دی جھار رڄ پڄ کے بھرکاری مار کے کندھ تے ول ٻیٹھی۔ ڄٹی چڑی وی انہاں دے پچھلڳ تھئی۔ اݙݨ کیتے ہتھڑ گھدس۔ ہوا اچ تھولی جئیں استرگی گھن کے ولدا کندھ دے ایرے اچ زپ لگی۔ ڈینہہ کوں جٹی چڑی دے ڈھیر۔ یار بلاݨیاں ہوندیاں ہن بھلا کالی رات او کلھے مونہہ سر لنگھیندی ہئی۔ اوندے نال الاوݨ ڳلاوݨ آلا کوئی یار ٻیلی نئیں ہوندا۔ رات او کہیں سکی مٹی اکھلی یا گھڑوانجی تے ٻہہ کے گزار چھڑیندی ہئی۔ اوندی کلھی رات ایویں گزردی ہئی جیویں کوئی راہ بھلا سنجھے لگے تھل اچ رات لنگھیندے۔ اسور ایلے مکندا اشنان کرݨ اٹھدا ہا تاں ڄٹی چڑی چوں چوں کر کے ٻولݨ لڳ ویندی ہئی۔ مکندا وی اپݨا کلیپا لکاوݨ کیتے اوندے نال الاوݨ لڳ ویندا ہا۔ ڄٹی! توں سجاڳ ہیں؟ سم پو، حالے تاں دھمدی ودی ہے۔ مکندہ اونکوں آکھے ہا۔ ٻس مکندے دے الاوݨ دا گناہ پوندا ہا۔ ڄٹی چڑی کوں تاں راندا تان چڑھ ویندا ہا تے زور زور دا چوں چر چوں چر کرݨ لڳ ویندی ہئی۔ توں پکی پکی ڄٹی ہیں۔ ڄٹیاں دی وی دھمی ویلے اکھ کھل ویندی ہے۔ ڄٹی توں سم ونڄ۔ ڄٹیاں تاں گھر ٻہارݨے ہوندن۔ ڳئیاں

اوہ پتہ لگا جو ہک بلی ابڑ اوتی جھاٹا مارا۔ بیاں چڑیاں تاں بھر کر کے اڈ گئیاں تے کوٹھے دی وڑینڈی تے بہ کے چڑاں چڑاں کرن لگ گئیاں۔ جٹی چڑی شودی جندڑی دے تا کولوں بہوں تن مارا بھلا اوہ بلی دے زم وچ آ گئی۔ سیٹھ بلی کوں بہ دھکلا لیکن چک گئیا۔ نال بہ پاسوں رزی جھجری اچوں پانی پیندا بیٹھا ہا۔ اوں ٻلی کوں ݙولی وڳئی۔ ݙولی سدھا ٻلی دے کوپر اچ لڳی۔ جان دی ضلوت توں ٻلی چڑی کوں سٹ گھتا۔ مکندے چڑی ونڄ چئی جیرھی ݙر توں مرونڈا تھئی پئی ہئی۔ اوندے جسم توں کتھاؤں کتھاؤں سوئی دے دک جتلی رت سمدی پئی ہئی۔ رضو اونکوں پنجرے اچ رکھا تے کئی ݙینہاں تئیں تیل ہلدر لاندا رہیا۔ اوں ڈینہہ دے بعد مکندا رات کوں پنجرا کپڑیاں آلی تار نال لڑکا کھڑیندا ہئی تے ڈینہہ کوں لہا کے گوڈل تے رکھیندا ہئی۔ پھگن دیاں ٹھڈیاں ہوائیں شوکدیاں زوکدیاں پیاں ہن۔ موسم دے تقاضے موجب چڑیاں دی نر مادی آلی محبت ودھن لگ پئی ہئی۔ ہک چڑا جٹی چڑی دے پنجرے نال ڈھیر غردہ رہندا ہئی۔ چڑی وی اپݨا پچھ بھرکیندی رہندی ہئی۔ مکندا انہاں دے دل دیاں رمزاں کوں سمجھ ڳیا۔ او ڄٹی چڑی کوں ݙینہہ ویلے چھوڑ ݙیندا ہا۔ چڑی اپݨے ٻیلی نال کھیݙدی کݙدی رہندی ہئی۔ کجھ ݙینہاں بعد ݙوہیں رل کے ککھ چݨݨ لڳ پئے۔ ݙوں ترے ݙینہاں تئیں او اے فیصلہ نہ کر سڳے جو منجھالا کتھاں وݨا ونڄے۔ چڑا گھاہ دا تیلا چا کے چھپری دی کڑی تے ونڄ ٻاندا ہئی تے چڑی چنڄ اچ ککھ پا کے اکھلی اچ ونڄ ٻاندی ہئی۔ چھیکڑ چڑے کوں اپݨی ٻلاݨی دی ڳالھ منݨی پئے ڳئی۔ چڑی اکھلی اچ آنے لہے مکندا پنڄرے دا تلا کڈھ ݙتا تے نماشاں کول پہلے پہلے او پنڄرا اکھلی تے ݙے ݙیندا ہا۔ رات کوں چڑی تاں آنیاں تے ٻیٹھی ہوندی ہئی بھلا چڑا شودا چھپری دی کانب تے ٻہہ کے ساری رات وݙی اوکھی لنگھیندا ہا۔ میاس پوری تھیوݨ تے آنیاں اچوں ٻچے نکل آئے۔ چڑی چڑا داݨیاں اتے کیڑیاں نال چنجھیں بھر بھر کے ٻچیاں دے رتے واتاں اچ

چڑے دے مرݨ دے بعد ڄٹی چڑی چیل ٻدھی۔ او گݙاندی اتے ڈھاندی پوندی کلھے مونہوں سر ٻچے پلیندی رہی کیوں جو فطرت دے قانون راہیں ذناور تے پکھو جیوݨ دا فرض نبھاوݨ اچ اشرف المخلوق نال آپݨے تئیں تن مارݨ اچ سانویں ہن۔ ہر جیندا جی آپݨیاں مغراں تے جندڑی دا بار چئی

کپڑیاں آلی ہک گڈی لگی۔ او گڈی چا کے اوں ویلے باہروں آ بیٹھا اتے اوندے اتوں دھوڑ مٹی چھنڈک کے اپنے نوکر کوں ڈکھایوس۔ رضو اے ڈیکھ اے پمی دی گڈی ہے۔ ایندا کپڑا کیویں پرانا تھی گیا ہے۔ ایں گڈی دا کپڑا پسند کرن او میڈے نال ہٹی تے گئی ہئی۔ میکوں اج وانگوں یاد ہے۔ ٹھڈا ساہ بھر کے آکھوس۔ او آپ تاں لگی گئی ہے۔ اپݨی گݙی چھوڑ ڳئی ہے۔ دھیاں اتے چڑیاں ہکو جھیاں ہوندیاں ہن۔ چڑیاں سارے گھراں دیاں چھتاں اچ آلݨے تے کھمب چھوڑ کے ٹھڈیاں ہوائیاں اچ اݙ پھݙ ویندین۔ ایویں دھیاں اپݨیاں گݙیاں پٹولے چھوڑ کے پیو ماء دے گھراں کوں سنڄاں اتے ٻوسا کر کے لڳیاں ویندین۔ مکندا ڈھیر تئیں پراݨی گڈی کوں چوندا تے روندا رہیا۔ ڄٹی چڑی دا چانگرا توݨی جو اݙݨ جوڳا نئی ول لی اپݨی ہستی مطابق اکھلی دے ٻاہروں نکل ٻاندا ہا۔ شتونگڑے دا ہک جھا تے توختا نئی تھیندا۔ اوندا ہر ویلے دا ایہو چالا ہوندا ہا۔ ہک ݙینہہ ہیل دا وار لڳا تاں جھٹ مار کے ٻچے کوں نیلے اسمان دو اݙا ڳئی۔ جٹی چڑی ڈھیر تئیں ڈگر تے پلکدی پٹیندی رہی۔ ڈوجھے واری دے کوسے سیٹھ کوں منجی توں ولا نہ اٹھن ڈتا۔ مکندے دا آخری وخت ڈیکھ کے رسی ہوئی کراڑ برادری پچھنے تے آئی۔ نجوڑی اچ رزو مکندے دی بہوں ٹہل ٹکور کیتی۔ اخیر جیرلے اوں اے ڈٹھا جو سیٹھ بچو نی تاں پچھوس، سیٹھ جی! تیرے پتر دو سنیہ پٹھوں؟

سجنا مترا کو دیکھ گھندن بلیاں اکھیاں ہک بے کو دیکھن ہاچا رزو آکھا مکندا ڈسکن پے گیا رزو اے بلیاں اکھیاں کہہ کو دکھاون جوگیاں نی انہاں کو تا میں لکیندا ودا اے کرما سڑیاں کہندے منہ متھے لگن جوگیاں نی ایں کیتے تاں کلکتے لگا گیا ہم ایں کیتے تاں ڈو سال گروں باہر قدم نیم رکھا مکندے آکا رضو اوندے مونڈے تے ہتھ رکھا صبر کر سیٹھ جی اللہ سائیں دے رکھے بار چاونے پوندن اللہ تے رکھ او بھلی کریسی مکندے رضو کوں کچھ کاغذ ڈیندے ہوئے آکھا ہاں اے گھن چا اے چونک تے باغ میں تیڈے ناں کیتی وینا باقی زمین تے حویلی پمی دی ہے۔ پچھلے کئی ڈینہاں توں ساری برادری میڈے اتے ڈاڈھا زور کیتی کھڑی ہے جو اساں دلی لڈے ویندے ہیں تے توں وی نال جل کیوں جو اے ملخ ہن ونڈیندا پے۔ مسلمان انتے آسن تے کراڑ انتے ویسن۔ رزو میں جنم بھومی نہ چھوڑ سگدا۔ میں کلکتے ونج کے ڈٹھی بیٹھاں جو گھر چھوڑن کیڈا اوکھا ہوندے رزو پیرا انچ میخاں ٹھوک کے گھر چھوڑنے پوندن درابن میں اتھائیں جماں تے اتھائیں مرساں کراڑ تاں سارے اتھو ٹر ویسن میں وی کجھ ڈیاں دا میزمان ہاں وت درابن ساری مسلماناں دی تھی ویسی پچھے تاں پمی وی ول آسی اونکو اے امانت سنبھال ڈیویں پمی شرمندی نہ ہوسی۔ او اکھیں چا کے ٹرسی کیوں جو آپݨی برادری اچوں اونکوں مہݨا ݙیوݨ آلا کوئی نہ ہوسی۔ رضو تھی سڳی تاں پکھواں کیتے چٹھاں تے پتروٹے وی بھری رہاویں۔ جیکر میاں شادی ݙاݙے دی قبر نالوں لنگھیں تاں چنگ داݨیاں دی وی سٹیں چا تے شیر شاہ تے لانگھا تھیوی تاں ٹل کھڑکئی ونڄے۔ میں نماݨے دے طرفوں اے سون ضرور کریں ہا تے میڈی جٹی چڑی دی وی پارت ہووی ایندا ڈاڈا دھیان رکھیں اے شودی وی میں وانگوں کلیپے اچ گزریندی پئی ہے اے میکوں بہوں پیاری ہے۔